מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין דיע ווידיאו גיי איך דיסקאסן וואס ס'מיינט שארטן א סטאק. ס'איז א קאנסעפט וואס אסאך מענטשן ווערן קאנפיוזט פון דעם, עספעשעלי ביגינערס, אבער ס'איז זייער זייער וויכטיג צו פארשטיין דאס פאר דו לערנסט סיי וועלכע זאך אין אפשענס. און נאכאמאל, איך וויל דיך דערמאנען, אפשענס איז א זאך וואס ס'קומט פון א סטאק, ס'איז א דעריוועטיוו. די וועליו פון די אפשען ווערט דיטערמינט לויט די וועליו פון די סטאק. ממילא מוזטו פארשטיין קודם וויאזוי שארטן סטאקס ארבעט כדי צו פארשטיין אפשענס, און געדענק אז רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס פארלירן געלט, אפשענס טרעידינג אינוואלווד אסאך ריסק, זאלסט קיינמאל נישט טאטשן אדער טרעידן קיין אפשענס אויב דו פארשטייסט נישט הונדערט פראצענט וואס דו טוסט, און מיין דזשאב איז דיך דא צו עדזשוקעיטן כדי דו זאלסט אריינגיין אין דעם טיפער און נישט צו געבן פיינענשל עדווייס. סאו אין די לעצטע לעסן האב איך עקספלעינד וואס ס'מיינט גיין לאנג א סטאק, ווערי סימפל, און בעסיקלי דו קויפסט א סטאק, איך האב דעמאלטס מסביר געווען אז ס'איז דא א open מיט א close, יעדע טרענזעקשן פאנגט זיך אן מיט א open און ס'ענדיגט זיך מיט א close, לאנג א סטאק מיינט אז דו עפענסט די טרענזעקשן ביים קויפן און דו מאכסט צו די טרענזעקשן ביים פארקויפן, שארט סטאק איז די זעלבע עקזעקט זאך, ס'איז אויך דא א קויפן מיט א פארקויפן, אבער איין זאך וואס איז אנדערש, וואס איז אנדערש איז וואס טוסטו קודם און וואס טוסטו נאכדעם, אין די פאל גייסטו קודם פארקויפן, יא, גייסט פארקויפן די קאפ פאר צוויי דאלער, די פעקל קאפס, און נאכדעם גייסטו קויפן די פעקל קאפס פאר איין דאלער, סאו אויב דו האסט פארקויפט עפעס פאר צוויי און דו האסט עס נאכדעם געקויפט פאר איינס, האסטו געמאכט א דאלער פראפיט. העסטו מיך פרעגן חיים וויאזוי קען איך פארקויפן עפעס וואס איך האב נישט? ווערי גוד קוועשטן. און דא קומט אריין אביסל די צומישעניש וואס מענטשן האבן אין שארט. בעיסיקלי וואס ס'איז איז, לאמיר זאגן א משל אקעי, לאמיר רעדן פון אזא משל, איך האב א גראסערי סטאר און איך פארקויף קאפס אין די גראסערי סטאר. איך דארף יעצט קאפס און איך וויל גיין פארקויפן די קאפס. אבער מיין סופלייער האט נישט קיין קאפס יעצט. לאמיר זאגן מיין סופלייער האט נישט קיין קאפס ער קען מיר עס נישט געבן פאר איין דאלער, און לאמיר זאגן אדער מיין סופלייער בעט מיך צו סאך געלט איך וויל עס נישט נעמען פאר אזוי סאך געלט, האב איך א גוטע עצה, מיין עצה איז אז ס'איז דא א וועירהאוז, לעבן מיין סטאר איז דא א וועירהאוז, אקעי, דאון די ראוד איז דא א וועירהאוז וואס דארטן איז דא זיבעציק באקסעס פון קאפס און איך ווייס אז דעיע וועירהאוז ער גייט גארנישט טון מיט די קאפס פאר די נעקסטע יאר, גיי איך צו אים און איך זאג אים, אהובי ידידי, דו ווייסט דאך אז איך האב א גראסערי און איך פארקויף קאפס, איך דארף יעצט האבן קאפס פאר איין וואך, א וואך ארום געב איך דיר צוריק די קאפס, איך האלט אז די פרייזן פון קאפס גייט אראפפאלן, איך וועל עס דעמאלטס קויפן, ווען די פרייזן וועלן אראפפאלן וועל איך עס דעמאלטס קויפן, און איך וועל דיר עס צוריק ברענגען, באט אין די מין טיים וויל איך זאלסט מיר בארגן קאפס פאר א וואך. זאגט ער נאו פראבלעם, איי נאו יו לאנג ענאף, ספעשעלי אז דו גייסט מיך געבן געלט וואס איך גיי קענען האלטן פאר סעקיוריטי אין מיין אקאונט, פון די וועליו פון די קאפס, נאו פראבלעם, כ'בארג דיר א באקס מיט קאפס. סאו דו נעמסט די באקס פון קאפס וואס דו האסט געבארגט פון דעם וועירהאוז דאון די ראוד, און דו גייסט אין דיין גראסערי, יעצט איז דא קאפס, און דו פארקויפסט עס פאר צוויי דאלער. א וואך ארום, ביסט געווען גערעכט, פרייזן פון קאפס זענען אראפגעגאנגען, די גייסט צו דיין סופלייער און די קויפסט צוריק די קאפס פאר וויפיל? פאר איין דאלער. סאו האסט עס געקויפט פאר איין דאלער, האסטו שוין פארקויפט א וואך צוריק פאר צוויי דאלער, איז סך הכל האסטו געדארפט צאלן פאר דעם איין דאלער, וואס וואלט און איין דאלער האסטו געבליבן מיט פראפיט, און די גייסט צוריק צו די וועירהאוז דאון די סטריט און די געסט אים צוריק די באקס קאפס וואס די האסט פון אים געבארגט. דאס מיינט שארטן. האסט געעפנט די טרענזעקשאן דורך פארקויפן, האסט עס צוגעמאכט דורך צוריק קויפן. אין די סטאק מארקעט לענגוויטש הייסט עס, יו סעל טו אפען, ווייל די פאזישאן האסטו אויפגעמאכט דורך פארקויפן, און דו האסט עס צוריק געקויפט צו קלאוזד, יו ביי טו קלאוז, אדער יו ביי טו קאווער, האסט עס געקויפט צו קאווערן דיין לאון וואס דו האסט צוריק צו געבן די טרענזעקשן, צוריק צו געבן דיין לאון, אלס די געבארגטע שעירס, אדער יו ביי טו קאווער צו צוריק קאווערן דאס אדער צו קלאוזן. יעצט וועסטו מיך פרעגן פון וועם בארג איך, ווי גיי איך, וויאזוי טוט מען עס, ווערי סימפל, ס'דא זייער אסאך מאל מענטשן, און קען זיין דו ביסט איינס פון די מענטשן, וואס דו האסט אריינגעלייגט געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער אין א געוויסע סטאק וואס דו דארפסט נישט די געלט יעצט, דו דארפסט נישט די סטאק יעצט, מיינט צו זאגן דארפסט נישט די ריזאלטס פון די סטאק יעצט, דו ביסט דא פאר די לאנג טערם, דו האסט עס אוועקגעלייגט צו חתונה מאכן דיין קינד פֿופֿצן יאר ארום, צו פאר ריטייערמענט דרײַסיק יאר ארום, נישט קיין חילוק פארוואס, האסט געקויפט שעירס פון עפל קאמפאני, לאמיר זאגן עפל סטאק, און דו דארפסט נישט די שעירס פאר דרײַסיק יאר, דעמאלטס ווילסטו האבן די גאנצע פראפיט וואס די שעירס האט דיך געברענגט. גיי איך צו די בראוקער, איך בין ביי די זעלבע בראוקער וואס דו ביסט, דו ביסט ביי פיידעליטי, איך בין אויך ביי פיידעליטי, דו ביסט ביי שוואב, איך בין אויך ביי שוואב, כ'גיי צו די בראוקער און איך זאג אים, קוק אן, דא איז דא א איד וואס האט אריינגעלייגט געלט אין עפל סטאק, ער דארף עס נישט האבן פאר דרייסיג יאר, איך האלט אז עפל סטאק גייט אראפגיין, כ'וואלט זייער געוואלט זאלסט מיך בארגן עפל סטאק, איך גיי גיין צו די מארקעט און פארקויפן די עפל סטאק פאר צוויי הונדערט דאלער, כ'געב דיך מיין גאראנטי אז איך ברענג דיר צוריק עפל סטאק ביז א וואך, ביז א חודש, ביז דריי חדשים, וואטעווער ס'איז, און איך האלט אז איך גיי עס קענען צוריקקויפן פאר ביליגער. די בראוקער זאגט, נאו פראבלעם, און איך בין עס גרייט צו טון. איך דארף פון דיר אבער צוויי זאכן. איין זאך דארף איך פון דיר סעקיוריטי, איך דארף דו זאלסט האבן געלט אין דיין אקאונט אז טאמער דו ברענגסט מיר נישט צוריק די עפל סטאק זאל איך קענען ארויסגיין קויפן עפל סטאק צוריקצוגעבן פאר די אנדערע איד וואס האט עס פאר די לאנג טערם. ווייל איך בין אחריות פאר דעם, און נאמבער טו דארף איך פון דיר אינטערעסט, פארוואס זאל איך דיר בארגן אן באצאלן אינטערעסט? און ביי די וועי, רוב מענטשן וואס האבן א אקאונט זיי ווייסן ניטאמאל אז זיי סיינען פאר די בראוקער אז די בראוקער מעג בארגן זייערע סטאקס פאר א צווייטן, אקעי? דו האסט גארנישט קיין שאדן פון דעם, די בראוקער איז אחראי וויאזוי זיי מאכן געלט. קומסט צוריק נאכדעם, ביסט געווען גערעכט, האסט פארקויפט עפל סטאק, פאר צוויי הונדערט דאלער. יו סאלד טו אפען. צוויי וואכן שפעטער עפל סטאק איז אראפגעגאנגען צו הונדערט אַכציק דאלער. האסטו צוריק געקויפט עפל סטאק פאר הונדערט אַכציק דאלער. און וואס טוסטו מיט די סטאק? געסט עס צוריק צו די בראוקער און די טרענזעקשן איז פיניש און דו האסט פארדינט דא צוואַנציק דאלער. פארוואס הייסט עס שארט? לאמיר טראכטן צוזאמען, ביסטו נישט יעצט שארט, בשעת דו ביסט אינמיטן די טרענזעקשאן ביסטו שארט, דו ביסט, דו האסט א לאון, דו דארפסט עס באצאלן, אקעי? ס'איז נישט, ס'איז נישט אזוי ווי די לאונג אז דו קענסט דא זיצן ווי לאנג דו ווילסט, דו האסט א פרעשור, האסט א אבליגעישאן צו באצאלן די סטאק, האסט געבארגט סטאק פון, סטאק פון דיין בראוקער, און דו דארפסט באצאלן די סטאק פאר דיין בראוקער, סאו דו ביסט שארט אין דיין פאזישאן. אסאך מענטשן מיינען אז שארט מיינט אז די האלטסט אז די מארקעט גייט אראפגיין. ס'איז אמת אז ווען די האלטסט אז די מארקעט גייט אראפגיין איז איינס פון די וועגן וויאזוי די קענסט בענעפיטן פון דעם איז דורך שארטן די סטאק אדער שארטן די מארקעט. דאס מיינט אז די בארגסט שעירס און די פארקויפסט עס כדי צוריקצוקויפן שפעטער ווען די מארקעט גייט אראפ. אבער די איידיע פון שארט מיינט נישט דווקא אז דו האלטסט אז די מארקעט גייט אראפגיין, די איידיע פון די שארט מיינט אז דו פארקויפסט עס פאר דו אונסט עס, האסט עס פארקויפט און שפעטער גייסטו עס צוריק קויפן, מיינט עס אז דו ביסט געווען שארט אין דיין פאזישאן. העפענס טו בי אז אין די פאל ביסטו אויך שארט אין די מארקעט און וועגן דעם האסטו געמאכט א שארט פאזישאן. ווען אונז גיימיר אריינגיין אין אנדערע אפשען סטרעטעגיס וועסטו זען אז ס'דא אסאך מאל וואס דו קענסט מאכן א שארט פאזישאן ווען דו האלטסט אז די מארקעט גייט ארויפגיין, אבער מ'עט נאך רעדן פון דעם אויך. יעצט טראכט אריין, אונז האמיר געזאגט זייער א שיינע משל מיט עפל סטאק, האסט עס פארקויפט פאר צוויי הונדערט דאלער, האסט עס צוריקגעקויפט פאר הונדערט אַכציק דאלער, ס'איז זייער א שיינע משל און דו האסט געמאכט צוואַנציק דאלער פראפיט, באט טראכט אריין וואס די ריסק איז. וואס געשענט אויב דו ביסט נישט גערעכט און עפל גייט ארויף פון צוויי הונדערט צו צוויי הונדערט און צוואַנציק דאלער? מיינט עס אז דו מוזט צוריק קויפן די שעירס פאר צוואַנציק דאלער מער, סאו אויב דו האסט געקויפט הונדערט שעירס הונדערט מאל צוואַנציק דאלער האסטו פארלוירן צוויי טויזנט דאלער אויף די טרענזעקשאן, און אויב גייט עס ארויף צו דרײַסיק דאלער האסטו פארלוירן דרײַ טויזנט דאלער, און אויב גייט עס ארויף צו פֿיר הונדערט דאלער האסטו פארלוירן רחמנא לצלן. סאו די ריסק איז אז דו קענסט פארלירן זייער אסאך געלט ווען דו גייסט שארט, וועגן דעם דארפסטו זייער וואטשן וואס דו טוסט און זאלסט קיינמאל נישט טון אזעלכע זאכן איף יו דאנט רילי נאו וואט יו דואינג און דו ווייסט וויאזוי צו מענעדזשן דיין ריסק. סאו די באדאם ליין, שארינג איז א עדווענס, מער א קאמפליצירטע סטרעטעדזשי, ס'ריקווייערט אסאך מאל מארדזשין, דאס מיינט ווייל דו דארפסט האבן די קעפעביליטי, דארפסט האבן די פערמישן אין דיין אקאונט ביי די בראוקער צו קענען בארגן אויכעט, ווייל די בראוקער גייט דיך פארבארגן די שעירס, ממילא מוזטו האבן אזעלכע פערמישנס אין דיין אקאונט. און זייער אסאך ביגינערס זיי הערן אבאוט שארט און זיי פארשטייען נישט עכט וואס די ריסק איז, ממילא מוזטו זייער אבאכט געבן אז ס'איז פונקט די אפעסיט פונקט די פארקערטע פון לאנג די סטאק איז שארט די סטאק. באדעם ליין, א סאמערי, זיין שארט מיינט אז דו פארקויפסט קודם און דו קויפסט עס צוריק שפעטער. עפענסט די טרענזעקשאן פון פארקויפן, מאכסט צו די טרענזעקשאן דורכן צוריקקויפן, דו בארגסט די שעירס פון דיין בראוקער כדי צו קענען פארקויפן, אז די סטאק פאלט אראפ, האסטו געמאכט א פראפיט, אז די סטאק גייט ארויף, האסטו פארלוירן געלט, און וויפיל? קענסט פארלירן רחמנא לצלן, אנלימיטעד. כ'האף אז די עקספלענעישן האט דיך געהאלפן און געדענק אויב דו ביסט ניי צו די מארקעט, ס'זעהט אויס א סימפל זאך, אבער ס'קען זיין צודרייטע ריסק, און ס'איז זייער וויכטיג זאלסט עס גוט פארשטיין. אויב דו האסט הנאה געהאט פון די ווידיאו, דו פילסט ס'העלפט דיך, מאך זיכער קענסט קאמענטן, לייק די ווידיאו, און סובסקרייב צו די טשענעל, אדער גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג און סובסקרייב דיך צו באקומען אין דיין אימעיל אלע עדיוקעישאנעל ווידיאוס.